Бүген без Шихабетдин Мәрҗәни исемендәге икенче татар гимназиясендә һәм безне шактый кызыклы ярыш көтә. Бер яктан, кайчандыр шушы мәктәпне тәмамлап, бүген инде танылган алып баручы, блогер булган Айсылу Лерон һәм икенче яктан, бүгенге көндә шушы мәктәптә белем алучы укучылар. Киттек. Айсылу, сәлам! Сәлам, исәннәрмесез?
Ничек хәлләрең?
Бик яхшы.
Кыскача гына уенның кагыйдәләре турында әйтеп китәм. Айсылу, бүген син мәктәп укучылары командасына каршы уйнаячаксың. Мин куркам.
Син үзеңнең мәктәптә укыган вакытларыңны хәтерлисеңме? Хәтерлим, әлбәттә, оныта торган түгел. Ун ел укыдык. Менә шушында, шушы бинада, хәтта менә беренче тапкыр, беренче килгән классны да хәтерлим, менә моннан тәрәзәдән күренеп тора ул. Шул класска килдек, хәзер дә анда бию кабинеты, ә ул вакытта парталар иде, Айсылу, менә шушылай партада утыргансыңдыр индеме син дә мәктәптә? Утырдык инде. Син мәктәптә дәрес калдырганың булдымы, дөресен генә әйт әле безгә. Булды. Булды.
Махсус калдырып киткәне дә булды, теге махсус калдырып киткән дә булды, теге беләсеңме, э, барасы килмичә. Ләкин сәбәпле калдырулар күбрәк булгандыр. Бу инде минем теге шул 12 яшьтән телевидениегә килүем белән бәйле. Туктале, махсус калдырып киттең дисең. Әти-әниңә әйтмичә әле дәрес калдырганың булдымы? Ә инде.
Кемнең юк? Дәрес калдырырга ярый икән. Ул ярамый, ача башлыйм.
Син бер дә алай эшләмә. Әйдәгез без танышабыз. Шулай ук безнең бүген Айсулу, бүген сиңа каршы беренче сыйныф укучысы уйнаячак, шулай бит? Әдилә Саматова, шулаймы? Әйе. Әдилә, ничек синең хәлләрең? Әйбәт.
Әйт әле, сиңа ничә яшь? Җиде.
Ә син мәктәпкә теләп йөрисеңме? Әйе. Сиңа мәктәптә нинди дәресләр ошый?
Әйләнә-тирә. Сез укыганда ни дәрес бар иде, Майсла? Без укыганда юк ул.
Менә хәзер әйләнә-тирәдән сорау бирәбез. Һәм укыйбыз инде балалар белән. Әйе, шулай эшлибез.
Тагын нинди дәресләр ошый? Математика.
Математика.
Ә син тагын мәктәптә түгәрәкләргә йөрисеңме соң? Әйе.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең? Мин йөрим виолончельга.
Виолончельде, ул бит ул. Зур инде синең хәтлек тримы?
Әйе. Әдилә, син беләсеңме, без бүген монда нәрсә эшлибез? Беләсеңме? Әйе.
Каян беләсең, нәрсә эшлибез соң? Әйт әле.
Без бүген Җаваплар бирәбез. Җаваплар бирәбез, әйе. Бер үк төрле җаваплар бирелә безнең Айсылуга. Сораулар име?
Бер үк төрле сораулар, әйе, гафу. Бер үк төрле сораулар бирелә Айсылуга. Һәм шул ук сорауларны без бирәбез мәктәп укучыларына. Биредә Айсылу Лерон командасы һәм мәктәп укучылары командасы. Мәктәп укучылары беренче сыйныфтан алып алтынчы сыйныфка кадәр. Сез әзерме? Юк, ләкин башларга кирәк. Беренче сыйныф азбука. Найдите пары слов. Айсылуга да, Әдиләгә дә бер үк төрле сүзләр бирелә һәм бу сүзләрнең иптәшләрен табырга кирәк. Айсылу булдымы әллә? Булды. Окей. Иң беренче итеп безнең Әдилә җавап бирә.

Укучылар командасы җиңде! Алкышлар! Тәбриклибез, Әдилә! Бик зур рәхмәт сиңа! Рәхмәт! Башладык! Икенче сыйныф. Математика. Айсылу, ничек синең математика белән хәлләр? Тапкырлау таблицасын сорамасагыз, барысы да яхшы булырга мөмкин. Ничек уйлыйсың, тапкырлау таблицасы ничәнче сыйныфта өйрәнелә микән?
Без аны, мин ха балама чыгып әйтәм. Әйе. Беренче классларда ук өйрәнә башламадык микән без аны? Димәк, синең математика буенча белемнәрең беренче сыйныф дәрәҗәсендә туктап калган, име? Тапкырлау таблицасында.
Мин каядыр үзем өйрән, өйрән дим балага, ә үзем Үзем телефоннан Үзем тикшереп утырам дәфтәр артына. Шуңа күрә менә шулайрак кына. Ярар.
Димәк, хәзер карыйбыз. Нурислам, ничек хәлләрең? Әйбәт. Син математиканы яратасыңмы? Әйе.
Син математиканы яхшы беләсеңме? Әйе. Тапкырлау таблицасын беләсеңме соң? Әллә өйрәнмәдегезме әле тапкырлау таблицасын? Беләм. Беләсеңме? Менә бит Айсылу. Кеше икенче сыйныфта укый, инде тапкырлау таблицасын белә. Әйе. Ә син? Ә мин хаман юк.
Өч бала анасы.
Хаман да тапкырлау таблицасын белми.
Әйе.
Хәзер белемнәрне тикшереп Караячакбыз. Математика. Булдымы? Безнең катнашучылар әзер. Хәзер без дөрес җавапларны тикшерәбез.
Дөресме?
Айсылу дөрес. Дөресме?
Бу тапкырла туры дип түгел ич бу башка. Башка мисал. Шуңа күрә Айсылу дөрес. Айсылуга бер балл. Һәм инде Нурислам, шәп! Дай пять. Молодец! Молодец! Нурислам да шулай ук дөрес дип җавап бирде. Нурисламга шулай ук бер балл. Ике сыйныф биремнәре буенча безнең укучылар командасы алда бара. Аларда 2 балл, Айсылу синдә әлегә бер генә балл.
Сәләм.
Сәләм.
Сәләм.
Күптән күрешмәдек. Сәрдә, син бу кешене беләсеңме әллә? Әни.
Әниеңме ни ул синең? Син әниеңә әйткәнең ул сонда киләм? Юк.
Әниеңне кочаклап аласың килмей соң син сагынмадыңмы син әниеңне? Ә?
Вау! Ничә кадәр? Нинди билгеләр алдың бүген? Ә? Бернинди. Ә карыйбыз дневник. Карыйбыз инде. Бүген Айсылу синең әниең шулай ук мәктәп партасы артына утырып бишле алмакчы була. Ул инде ике сорауга җавап бирде һәм чиратта безнең өченче сыйныф. Өченче сыйныфта без татар теле дәресендә. Кызлар, Айсылу һәм Фәридә, сезнең яннарыгызда менә шундый битләр бар, анда сезгә бирем бирелгән. Әлеге биремне дөрес итеп башкарган кешегә бер балл. Фәридә, ә синең мәктәптә яраткан дәресең нинди? Инглиз теле. Инглиз теле?
Тагын нинди дәресләрне яратасың? Рәсем, технология һәм чтение. Һәм чтение. Татар теле яратмыйсың? Яратмыйсың? Не очень, да? Татар, э, бик, татар теле бик ошап бетмейме? Ә татар теленнән ие эшен кем ясый синең өчен? Әни ясый! Менә бүген дә әни ясый. Бир монда ясап бирәм.
Тиз генә.
Ә рус теленнән ил өчен кем ясый? Әни.
Ансын да әни. Ә булды. Ә тагын бездә нинди дәресләр бар? Әйләнә тирәдә ни өчен кем ясый? Син ясыйсың. Ә рабочий да әни. Рабочий да әни. Әти нәрсәдән ясый ни өчен? Әти ясамыймыни? Юк.
Аңлашылды.
Ә дәвә ниңгән дәвә тиң эшләрне эшлиме соң синең өчен? Әйе. Алар нәрсәдән эшлиләр?
Әби эшли.
Әби эшли?
Кайсы фәннән эшли? Уку,
математика, рус теле. Син җайлаган име? Уку, математика, рус теле әбисе эшли. Татар теле белән рус телен әнисе эшли. Рәсемне кем ясый? Үзем.
Үзең ясыйсыңмыни?
Бердәнбер рәсемне генә Фәридә үзе ясый. Айсылу, бу синең мәктәптер әле? Кечкенә вакытта синең үй эшләреңне кем эшлидер? Дөресен әйткәндә, үзем эшлидер идем кебек. Сора, әнидән сорарга кирәк. Әнидән сорарга кирәк. Кем эшләде икән минем өй эшен, димә. Кызлар, сез әзерме? Җавап бирдегезме? Фәридә өчен, әлбәттә, инде хәзер Айсылу ясаячак өй эшен. Әйе. Эшен татар теле бит. Айсылу, ничек синең җавабың? Мин В вариантын сайладым. Белмим, дөрес микән, юк микән? Синеке ничек?
Әйдә, берәр вариантны сайла, укып чык та. Дөрес, әйе. Әйдә карыйк әле. Өченче сыйныф татар теле авазлар саны һәм хәрефләр саны турында. Безнең ике командада дөрес җавап. Айсылуга бер балл һәм укучылар командасына Бер балл. Әфәрин! Дүртенче сыйныф, рус теле. Айсылу, ничек синең рус теле белән хәлләрең? Беренче сыйныфта азбука кебегрәктер инде. Шулайрактыр дип уйлыйм инде.

Ну, кайчан бик авыр гына. Бүген безнең шундый шарт. Хәзер рус теленнән бирем бирәбез сиңа һәм Айсылу апага. Һәм инде мөмкин кадәр дөрес итеп шушы биремне үтәргә кирәк. Ярар. Җавап бирергә кирәк.
Ярар. Минемчә, син рус телен белгәч, синең проблема булмаска тиеш, шулай бит? Өстәл кырында карточка. Икегез дә аласыз, кызлар. Һәм башлыйбыз. Айсылу, исеңә төшерә аласыңмы? Мәктәптә иң беренче алган икелең. Мин ике, икелемне гомумән хәтерләмим. Ул булгандыр инде. Берле, берле куйганы бар иде безнең. Тарих укытучысы белмәсәң икеле урынына берле куя иде, әйтә иде. Мин сиңа әлиф куям дип әйтә иде ул. Әлиф куям. Ни өчен берле куя? Чөнки аны дүртлегә төзәтергә була. Менә шайтырып безгә икеле урынына берле куеп, икенче дәрескә килеп әзерләнеп шайтып дүртле ала идек. Димәк, син берле һәм бишлегә укыгансыңдыр инде? Ие. Икегә алганың булмаган беркайчан да. Мәликә, син икегә алганың булдым?
Булды. Нәрсәдән?
Ну,
окружающий мирдан, кажется.
Борчылдыңмы соң икеле алгач? Ие.
Җыладыңмы әллә? Юк.
Ә берле алганың булдымы? Юк.

Кызлар икесе дә дөрес итеп җавап бирделәр. Димәк, безнең исәп укучылар хисабына әле дә 4-кә 3. Ә без дәвам итәбез. Чиратта 5 нче сыйныф. Һәм безнең тарих фәне. Бишенче сыйныф укучысы Рената. Рената Минниханова. Шулай бит? Әйе.
Рената, сиңа ничегрәк бу фамилия белән яшәүләре? Әйбәт.
Ошыймы сиңа фамилия? Әйе. Син текә фамилия, шулай бит? Синнән сораганнары бармы соң? Минниханов Ренат, бу шул теге безнең иң текә Миннихановлар фамилиясе дип әйткәннәре бармы? Бар. Әллә син шулар нәселеннәнме? Юк.
Юкмы ни?
Син нәрсә дип әйтәсең шулай сораган кешеләргә?
Юк, ул минем әтиемнең фамилиясе. Ә синең әтиең кем соң, Рөстәм түгелме? Ренат.
Ренат Минниханов. Ә Рөстәм ул минем абыем дип әйт һәрвакыт. Әйе, менә Айсылу апаның киңәше. Өйрәтәм мин сине.
Лайфхак, шулай эшләргә кирәк. Бүген бездә тарих фәне һәм тарих фәне буенча бирем. Бу сорауга җавап язмасагыз да ярый, бары тик телдән генә җавап бирсәгез дә була.
Берәрсе дөрес Билгеле булганча игенчелек. Мин дөресен генә әйткәндә белмим Айсулу. Мин әзерләмәдем ич сорауларны. Тарих буенча җавап Айсулу синнән көтәбез. Минем ике вариант булды инде монда, ат һәм эт дип яздым мин. Ат һәм эт. Әйе, Рената, синең вариантың? Эт.
эт.
Ренатның э, җавабы эт һәм минеке дә эт иде. Шуңа күрә Айсылу икегезгә дә берәр балл, икегез дә дөрес. Биш сыйныф нәтиҗәләре буенча безнең укучылар командасы әле дә алда бара. 5 балл һәм 4 балл. Рәхмәт бик зур Рената. Бүген син укучылар командасына тагын бер балл алып килдең. Тарих буенча белемнәрең бик яхшы икән.
Ә монда җавап бар иде бит инде.
Айсылу. Мин шундый шат.
Синең шундый йөземә чыкты. Йөземә чыктымы шатлык нурлары? Синең шундый, шундый фәнне ишеткәнем бар идеме? Биология, иә, иә. Безнең Айсылуга каршы бүген Чыңгыз. Чыңгыз, сәлам. Исәнмесез. Ничек хәлләрең? Әйбәт, нормаль.
Нормаль, да? Син биологияне яратасыңмы, Чыңгыз? Ну, ничек әйтим инде? Ну, шулай, так себе. Так себе.
Так себе.
Биологиягә йөргәнең бармы соң? Ну, без инде йөрибез икенче ел. Икенче ел йөрисез?
Биология.
Ә дәресләргә йөргәнең бармы соң гомумән? Или калдырга алыйсызмы кайвакыт? Калдырмыйм инде. Калдырсам, сразу икеле или берле. Берле алганың бармы? Юк.
Икеле? Бу елны юк. Былтыр алдыңмы?
Былтыр вроде да. Нәрсәдән алдың? Ниндидер фәннән алдым. Не помню.
Мөһим түгел, шулай бит? Сиңа бирем. Дәфтәр битендә син аны ачып карыйсың һәм җавап бирәсең. Биология фәне буенча.

Таныш торам өчен кыз? Ну, Үттегезме соң моны?
Үттек, конечно.
Бишенче класста. Ну, хәтерләмим. Бу темада минем бишле или дүртле иде. Ну, хәтерләмим. Шо, Ну, сиңа ха бишле кирәк инде, Шыңгыз. Бишле кирәк. Ничек тә торыш инде син. Айсылуның Айсылу таныш хәрефләр таба алмады. Или хәрефләр таныш, мәгънәсе таныш түгелме Айсылу? Юк, аңламыйм әле мин. Нәрсәдер бу?
Билгеле булганча, үсемлек орлыклары төзелеше буенча бер орлыклы һәм ике орлыклы булыр, үсемлекләр булырга мөмкин. Бу үсемлекләрнең орлыклары ничә өлешле? Фасоль. Ну, мин уйлыйм, бер. Бодай. Уйлыйм, ике. Мин, миндаль. Ау, шундый орех, уйлыйм, ике. Суган тошилка. Молодец, Чыңгыз, синең бер генә җавабың да дөрес түгел. Шуңа күрә син биологияне бу фәннән бәлки бишле алган булгансыңдыр былтыр, ләкин быел син дөрес җавап бирә алмадың. Ярар. Ничего страшного. Син ризамы?
Риза.
Ярар. Рәхмәт бик зур. Утырып тор урыныңа. Айсылу, синеке ничек? Мин саннарны теләсә ничек тездем. Әйе, әйдә әйтеп кара әле. Фасоль 2, бодай 2, миндаль 1, суган 1. Айсылу безнең ромашка уйнаган кебек имеш. Әйе.
Айсылу, бик зур рәхмәт. Синең бер генә җавабың да дөрес түгел. Алтынчы сыйныф нәтиҗәләре буенча бер генә дөрес җавап та булмады. Шулай итеп, безнең уен тәмам. Ә дөрес җавап нинди соң? Дөрес җавапны мин сезгә хәзер әйтәм. Инглизский фасоль нәрсә? Ике. Ну, ике. Бодай бер өлешле. Миндаль ике өлешле, суган бер өлешле. Минем ике әйбәт дөрес ич. Икесе дөрес, ләкин икесе дөрес түгел. Тулысынча синең җавабың дөрес түгел дип санала. Һәм чыңгыз синеке дә тулысынча дөрес түгел дип санала. Шулай итеп, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге икенче гимназия укучылары командасы җиңеп чыкты. Бүгенге заман укучылары белән элеккеге заман укучылары арасында ярыш шушының белән тәмам. Күрәсезме, икенче гимназия һәрвакытта да белемле, барысын да булдыра торган уңган-булган укучылар әзерли. Җиңүче командага